Helo, a croeso nôl i'n podlediad amdan Croesi Byd-eang a Hanes. Hefo fi, Elsa. Ac Angharad. Pam ti'n hoffi hanes? Pam ti efo diddordeb mewn hanes? Wel, dwi'm yn siŵr, nes i ddech- ddechra ga'l llawer o diddordeb ynddo fo fel yn fatha blwyddyn pump oherwydd odden ni'n fatha o'n i'n hoffi hanes cyn blwyddyn pump ond nesh i ddechra ga'l mwy o ddido- diddordeb yno fo fel adag blwyddyn pump gan fod odden ni'n dysgu amdan fel Anne Frank ac yr ail rhyfel byd a o'n i'n Yy wel hoffi'r hane- hanes ac yn blwyddyn chwech oeddwn i'n dysgu amdan Hedd Wyn a nesh i lot o diddordeb yn wedyn y hanes yna. Sut ti yym wedi ffindio allan mwy amdan fel be' ti'n hoffi a be' be' yn hanes ti hefo diddordeb yn? Yy lot trw ysgol efo fel oddwn i'n dysgu llawer amdan hanes a Weithiau fysa 'na petha hanes yn dod fyny ar TikTok fi amdan yr Ail Rhyfel Byd a Rhyfel Byd Gynta'. Dyna sut dwi 'di dysgu llawer o hanes. Oes 'na fel rhywbeth fel rili anhygoel ne' out of the ordinary ti 'di weld ar TikTok chdi amdan hanes neu petha amdan bywyd rhywun? Wnes chi weld un dynas oedd yn 98 oed ac oedd hi wedi bod, uh, diga, wedi bod yn out, dwi'n siŵr sut i ddeud o, ond out, dwi'n siŵr beth i enw fo, ond oedd hi efo rif ar y braich chi pan oedd hi yna adeg y pryd yna a nath hi gallu syfeifio. Dyna 'di'r peth rhwng mwya dwi wedi weld am hanes ar TikTok dwi'n meddwl. Pam bod cnesu byd-eang yn bwysig i chdi? Dwi'n meddwl mae'n pwysig i fi cys dwi'n plentyn fel yn yr oed yma a dwi'n dwi'n meddwl dos na'm planed fi ti'm yn gallu fel yn pwyso delete ti gwbo ti'n gor'o' neud rwbath amdan y petha ti isio newid. Os 'sa chdi gallu newid rwbath am y byd be' fysa chdi'n newid? Yym dwi'n meddwl dwi'm yn siŵr either fully get nid of um, cynnysu byd eang, neu fel stopio pobl rhoi, rhoi dy bai ar gam ar pobl ifanc amdan i gyd o hyn. Cos maen nhw'n meddwl, o, oh, um, by neidio, cos da ni ar ffons ni gormod, neu da ni ar-lein rhe, rhe um, too much neu rhywbeth fel yna. Wyt ti erioed wedi cael bai ar gam neu rwy'n ti'n nabod wedi cael bai ar gam am cwrs y byd eang? Do, dwi wedi cael, dwi, dwi, dim fi personally, ond dwi wedi um, cerdded lan y stryd a pobl yn, dwi wedi clywed pobl yn siarad a dweud fel, o, oh, mae'r, yn weld sbwriel, dweud, o, oh, mae'r plant wedi bod yn rhoi sbwriel, sbwriel ar y e, llawr neu beth fel yna. Dwi chi erioed efo fatha ysgol gyrnaf wedi bod i fel ar trip i rola a di weld sbwriel um, fel chi bennog oedd chi'n mynd? Do, unwaith, oedd o ddim hefo ysgol, ond unwaith nes i mynd um, ar taith cerdded hefo teulu fi fyny yn y mynyddoedd. A nes i weld holl ffordd oedd ni'n mynd nes i weld llwyth o sbwriel ac fel oedd na cae llawn defaid a ceffyla a phetha a ac oedd um, na llwyth o sbwriel ar y llawr yn fanna. Beth ti'n gwneud i helpu'r amgylchedd? Um, mae yna couple of things ti'n ti gallu gwneud pobl sy'n gwrando i hyn adre'n gallu gwneud hefyd fel um, dim defnyddio um, botel i dŵr plastig fel gael rhai metal ti'n gallu defnyddio eto neu dim gael fel um, straws plastig mewn siop gael fel rhai papur neu ti'n gallu ail ddefnyddio rhei pethau a um, just mae lot o pobl yn dweud bod yn fel vegan neu vegetarian fydd o'n helpu'r amgylchedd, ond o'n i'n vegan am fel, fel mis, dwi'n meddwl. A um, oedd, oedd o ddim, mae o ddim, os ti'n prynu bwyd fel sy'n cheap ac yn vegan mae gymaint yym mwy drwg na hyd yn o'd prynu yym fel meat rili dda a sy'n yym o'r cymdeithas lleol 'lly mewn ffor fel 'na. Alla i ddysgu mwy am hyn ar Tiktok? Yym dwi'm yn siŵr fel wyt ti'n gallu ti da- gallu dysgu unrhyw beth ti isio os ti hefo'r mynadd i neud o a os ti isio ti efo dy diddordeb yno fo fel ti â hanes ti'n gallu ffeindio rhyw ffordd i gael hyn lle bynnag.
Diolch i Llyfrgelloedd Gwynedd a Prosiectau Gaeaf Llawn Lles am wneud y podlediad yma'n bosib. Diolch i Ceri i dysgu ni rapio. A diolch i Mari am Arad. Cofiwch wrando tro nesa. Ta!